नहि सीता नहि एकर वक्ता लोकनि आदरणीय अयोध्यानाथ चौधरी सर आदरणीय दिलीप कुमार झा सर आदरणीय कालीकांत झा त्रिषित सर आदरणीय कंचना झा अजीत आजाद जी आ एकर संचालन करती डॉक्टर निक्की प्रियदर्शी धन्यवाद एहि विमर्शक आयोजन भऽ रहल अछि आओर हमरा हिसाबे जे एखनके जे विमर्शमे हेतै ओ विभा जी पर केन्द्रित किताब विभा जी जे किताब प्रकाशन भेलनि हँ हुनकर ओहि पर हमरा सबके गप करबाक अछि तैं सब वक्ताके हम आग्रह करब जे ओ जल्दी से जल्दी अपन स्थान ग्रहण करथि जे हमसब एहि कार्यक्रमके आगू बढ़ा सकी विभा दीदी से सेहो आग्रह जे ओ मंच पर अबथि आओर हुनकर रचना केहन छै की बात छै ओहिमे की बात एलैए की छुटि गेलैए अहियोपर बात हेतै तऽ हम आग्रह करबनि आदरणीय त्रिषित सर ओ अबथि आओर अपन स्थान ग्रहण करथि त्रिषित सर मूलतः गीतकार छथि एक सएसँ बेसी गीत प्रकाशित छनि आओर ई कहै छथिन जे हम झमटगर गीत नहि लिखै छी तऽ कही जे ई भऽ सकै छै हिनकर भक्ति भावना हेतनि दोसर छथि अयोध्यानाथ चौधरी सर नेपालमे एकटा प्रसिद्ध नाम छथिन छै हिनकर खूब लिखै छथि से सभगोटे जानिते छियै से अहियो पार आ ओहो पारमे आओर हमरा सबके सङ्गे छथि दिलीप कुमार झा भारतसँ छथि मधुबनीमे छथि शिक्षक छथि हिनकर दूटा कविता संग्रह प्रकाशित छनि दूटा उपन्यास प्रकाशित छनि आ एकटा आलोचनाक पोथी सेहो प्रकाशित छनि आदरणीय विभा दीदी हिनकर पहिल किताब नहि सीता नहि आइ हम सब ओहिपर विमर्श करब ई जनकपुर छै सीता के नगरी और ऐ ई सीता मात्र नेपालक बेटी नै हमरा हिसाबे ई सम्पूर्ण विश्वक बेटी छै। तैं एखनो ऐ पर एतेक बात भऽ रहल छै, विचार भऽ रहल छै। हमर जे आब दोसर वक्ता छैथ हुनकर नाम छैन कंचना झा। मूलतः ई रेडियो कर्मी छैथ। आओर रेडियो स्क्रिप्ट लिखनाइ हिनकर ई कहै छथिन जे हमरा रेडियो स्क्रिप्ट लिखब बहुत पसन्द अइ वएह हमर प्रमुख काज अइ शिक्षिका छथि हिन्दी पढ़बै छथि हमर जे भारत आओर नेपाल दुनूके हमर जे पाँचम वक्ता छथि ओ भारत आओर नेपाल दुनूके लोकप्रिय कवि छथि श्री अजीत आजाद ओ एखन हमरा हॉलमे नहि देखा रहल छथि कनि कालमे हमरा सबके जरूर ज्वाइन करथिन अपने सब गोटे के हम फेर से यथोचित सम्मान दैत एहि कार्यक्रम के आगू बढ़ा रहल छी ई पोथी सब गोटे जनै छियै जे विवाह विमर्श लेखिका छथिन एक सौ से ऊपर पृष्ठ के ई पोथी छै नवारम प्रकाशन एकर प्रकाशन केने छै आ उनचास गोट कविता एहिमे प्रकाशित छै ओ कविता केहन छै की बात ओहिमे आयल छै ताहि पर हमसभ गप करब तऽ हम सभसँ पहिने कंचना जी लग अबैत छै चूँकि ई पोथी पढ़ने हेथिन तऽ ओहिमे पढ़लाके बाद स्त्री विमर्श हिनका केना भेटलनि कोन कोन रूपमे भेटलनि से हम अहाँसँ जानऽ चाहब जे अहाँ की फील केलियै ओकरा पढ़लाके बाद सभ गोटेमे हमर प्रणाम हम कंचना झा स्त्री विमर्श या फेर स्त्री विमर्शके जोड़ दियौन विभाजीसँ या फेर ओहियोके जोड़ दियौ मिथिला मैथिली महिला आ मधेश जहन ई किताबके पी डी एफ हमरा पठेलखिन हँ विभाजी तऽ हम दू चारि दिन तक देख नहि सकलहुँ मोन ओतेक ठीक नहि रहए तऽ नहि देख सकलियै लेकिन जखन हम देखनाइ शुरू केलियै तऽ हमर पहिल पन्ना हम जब पहिल पन्ना उलटेलियै ने तऽ हमरा मतलब एतेक मोनकेँ छूलक ओ चीज कि आइ तक हम कतेको किताब पढ़ने हेबै लिखने नहि छी एकोटा किताब लेकिन कतेको किताब पढ़लियै हम बुझलियै लेकिन स्त्रीके दू टा चीजसँ सम्मान भेटैत छै ओकरा आत्मसन्तुष्टि भेटैत छै ओना देखियौ कोनो महिला काज करैत छथिन आ प्रखरपर पहुँचैत छथिन ओहिमे आओर एकटा स्त्री जहन पत्नी बनैत छथिन हुनकर ओ पत्नी रूप आ दोसर ओ प्रखर तहिया बनैत छथिन या ओ आत्मविभोर हुनका ओ शब्द करैत छनि जहन कि ओ मातृत्वके प्राप्त करैत छथिन तऽ हमरा विभाजीके किताबके सभसँ पहिल पन्ना जे छै हमरा आत्मविभोर कऽ देलक की कहि कऽ जे हम बहुतो लोकके किताब पढ़ने रहियै लेकिन केओ भी अपन किताबके पहिल पन्नापर समर्पित भाव जे छै

मतलब पतिके लेल समर्पित हम नहि देखलिए हमरा सबसँ बेसी मतलब ओ जे कहलथि ने हमरा मोनके छू लेलक जे एकटा पत्नी जे छै से अपन पतिके लेल लिखि रहल छथिन जे जाहि हाथसँ सीथ भरलनि ओहि हाथसँ आगूके बाट धरौलनि हमरा मोनके अति छूलक हमरा बुझाएल जे नहि शायद मतलब ई एकटा प्रेम छै अहाँ जे कहलहुँ ने स्त्री विमर्श ई ओकर प्रेम भाव छै हुनकर प्रेम हमरा ने विभा जी अहाँके किताबमे प्रेम अहाँके जे भाव अछि ने प्रेमसँ परिपूर्ण अहाँके भाव हमरा भेटल तकरा बाद अहाँके अहाँ जे मातृत्व भावके जे लिखलिए हमरा जे किताबमे भेटल हमरा मातृत्व भाव हिनकर हम देखलिअनि जे ई विमर्श जाहिपर अपना सभ एतेक बेसी चर्चा कऽ रहल छी ई विमर्शके जे छै से विमर्शके बनेलकै एहि विमर्शके जे छै से ओ माताके प्रेम ओ स्नेह रखलकै आइ काल्हिके आइ काल्हिके धियापुताके अहाँ देखियौ ने माय बापसँ ओतेक बेसी प्रेम नहि रहि गेल छै ओ अहाँके कतय जा कऽ अटकि गेल छै मोबाइलमे जा कऽ अटकि गेल छै जाहिसँ इतर बुझेलथि हमरा विमर्श इतर बुझेलथि हमरा अलग छथिन ओ विमर्श जे अहाँ देखै छियै आइ काल्हि हम दिनसँ जे छै से हुनका मने विमर्शके हम बैसैत नहि देखलियनि एको बेर तऽ ई बहुत बड़का प्रेम ओ प्राप्ति केलखिन हेँ ओ हमरा हुनका चीजमे भेटल हँ सही बात छै लेकिन ओ जे पहिल लाइन छै से हमरा हिसाबे शंभू सर के बेसी जाइ छनि कियाकि हुनकर जै सपोर्ट तैं ओ लाइन ओ पूरा लिख पेलखिन जी जी तऽ जी सर हम आब दिलीप सर लग अबै छियै जे ई कहै छथिन जे मातृत्व आ एकटा बात हम कनि इतर भऽ कऽ कहऽ चाहै छी जे हमहूँ बहुत आयोजन देखलियै लेकिन हम एहि आयोजनमे एकटा स्त्री द्वारा ई आयोजन कयल गेल छै हमरा हिसाबसँ लगैए जे फुल फ्लेज हुनके छनि तैं के रहैत ओ पूरा कार्यक्रम सेहो देखै छथिन इएह छियै स्त्री विमर्श जे स्त्री कते कैपेबल छै हमरा हिसाबसँ ई हम ठीक कहि रहल छी तऽ एकरा दिलीप सर कनि उएह स्त्री विमर्शके कनि विस्तार ई ममता आओर प्रेमके अलावे स्त्री विमर्श की भऽ सकै छै से दिलीप सरसँ हम जानऽ चाहब धन्यवाद स्त्री विमर्श आइके जे समकालीन साहित्य अछि खास कऽ भारतीय साहित्य या नेपालके साहित्य ई विषय विमर्शके ई केन्द्रमे अछि आ सीता सेहो एखन विमर्शके केन्द्रमे आबि गेली है आ बहाना जे हुए लगातार सीता परमे सेशन भऽ रहल हँ एखन हमसभ बम्बइ गेल रही मैथिली लिटरेचर फेस्टिवलमे विभाजी सेहो छलथि हँ ओहो कविता ओहिठाम पढ़लथि ई कि इएह ई कवि ई कि इएह कविता ई पढ़ने रहथि ओहिठाम नहि सीता नहि तऽ ई सीता विमर्शके केन्द्रमे छथि आ ई से वैश्विक भऽ रहल हँ ई भारतीय नहि एखन अमीश त्रिपाठीके एकटा अंग्रेजीमे किताब एलै द वैरियर ऑफ मिथिला सीता द वैरियर ऑफ मिथिला ओहो बहुत लोकप्रिय भेलै ओ किताब हालांकि कोनो बहुत मौलिक नहीं है लेकिन किताब बहुत लोकप्रिय भेलै सीताके नामपर तऽ का कावा का अर्थ यए जे एकरा कोन रूपमे हमसभ विमर्शके आगाँ बढ़ाबै छी तऽ इनकर मुख्य जे ई शीर्षक कविता छै हालांकि एहिमे एहिमे शीर्षकमे ई नामसँ कविता नहि छी ई कविता भऽ गेल अछि भिखक भूजा तऽ मुदा जे होइ शीर्षक तऽ छै कविता वएह छी तऽ सीताके बहाने हमसभ स्त्री विमर्शके केन्द्रमे आनऽ जा रहल छी से एकेटा कविता ई पर्याप्त अछि स्त्रीके विमर्श करैके लेल पूरे संग्रहमे एकेटा ई कविता पर पर्याप्त अइ हालाँकि ई जे यदि एहि बातके रेखांकित करैता विद्वान सब छथि सर अयोध्यानाथ चौधरी जी बैसल छथि अजीत आजाद जी छथि तऽ एहिमे हम बहुत नहि कहि सकैत छी मुदा स्त्री विमर्शके केन्द्रित ई कविता संग्रह पूर्ण रूपसँ यदि कहल जाय जे अधिकांश कविता स्त्री विमर्शके से नहि यऽ ई संग्रह ई तक से ताहि रूपमे हम एकरा चिन्हित नहि करै छियै एहि पोथीके मुदा ई एक कविता आरो कविता सब है से स्त्रीके रूपमे विमर्शके रूपमे एकरा हम देख सकै छी हँ तऽ सी हमरा एकटा चीज कहबाक यऽ जे पूरा हम देखैत रहै छी तऽ बड़ा किछु उटपटांग बुझाइत रहै छै से एतै नहि विभिन्न जगह सीता पर जे विमर्श होइत रहै छै तऽ सीताके त्रेता युगमे जे छै जे हुनका सङ्गे जे व्यवहार कयल गेलनि ओकर तुलनात्मक एखनका परिवेशसँ कयल जाइत छी एकैसम शताब्दीके ई ग्लोबलाइजेशनके दौरमे से ओकर तुलनात्मक अध्ययन करै छै लोक अपना आपके ओहिपर घटाबै छी जे ओ जे हुनका जे रहनि से एखनके ई ओ परिवेश ई परिवेशमे बहुत अन्तर छै ई बातके बुझक चाही ओकर बाद जे सीताके सङ्गे जे घटना भेलनि से अहाँ नहि एखन अहाँ बेसी काबिल एखन नहि भऽ गेलियै लोक जे अहाँ कह एलियै एहि बातके भवभूति जे अपन उत्तर रामचरितमे नाटक छनि भवभूतिके उत्तर रामचरित ओ सभटा बात जे अहाँ कहै छियै ओहि समयमे सभटा बात ओ लिखने छथिन पढ़बाक बाद तऽ पढ़ि लेल जाय हुनकर नाटकके मतलब एखन हम देखै छियै किछु लोक बड़ा क्रान्तिकारी बनैके सीताके मान्य प्रयास करै छथि तऽ ओ बहुत पहिले ओहि अथी, आ, की कहल जाइए आ, नवम या दसम शताब्दीमे भभूतिके किताब छनि उत्तर रामचरित नाटक आ जे- ओ पढ़ि सकै छी तऽ क- कहबाक अर्थ यह जे सीताके विमर्शके सीताके कैरेक्टर बहुत अलग अलग ढङ्गसँ छनि हँ ई जरूर छै जे स्त्री पर जे पछिला शताब्दीमे चारि पाँच सात सत पाँच शताब्दीके इतिहास छै ओ जे स्त्रीके जे पर्दाके टाटके पाछू आनल गेलनि भामतीके जे देखबै जे केवल दीपक टेमिए टा ओ बारैत रहली तऽ एहि सभसँ बहुत आगू निकललथि हे स्त्री आओर ओ भु बिखक भुजा आब नहि फाँकि नहि रहल छथि बहुत रास डेग आगू बढ़लनि हँ आ ओ जे ई मैडम जे कहलखिन हँ एखन एहि बात परमे हमरा सबके बहुत सन्तोष हेबाक चाही जे खाली कननाइए विमर्श नहि छियै हम आगू बढ़ि रहल छी अहू पर बात हेबाक चाही जे स्वयं विभा जेकर उदाहरण छथि जे उद्योगके क्षेत्रमे काज करै छथि ई खाली ई आयोजनके नहि छथि जे उद्योगके क्षेत्रमे काज करै छथि आओर ई साहित्यके सङ्गे सेहो डेग बढ़ा रहल छथि आ ई कहले तऽ बे- बेस बढ़िआँ बात कि आइ एहि आयोजनके पाछू जे टीम वर्क काज कऽ रहल है तऽ एकर ई प्रमुख एकटा सदस्य छथि ओहि आयोजनके विमर्श करैमे तऽ ई इएह छी स्त्री विमर्श जे केनाके डेग हम आगाँ बढ़ा रहल छी आ एहि पोथीमे आओर बहुत रास चीज सब छै कविता सब छै स्त्री बस एक दूटा बात हमरा आर हमरा एक दूटा बात हम कहब आ मुदा ई कविता संग्रह जे सीता पर जे विमर्श अइ आ सीता पर जे ई कविता अइ से हिनकर बहुत सफल कविता अछि हम हिनका एहि रूपमे हिनका बधाइ दै छियनि आओर ई पुस्तक जे छै से बढ़िआँ पुस्तकके धन्यवाद हँ तऽ ई बात तऽ छै सर जे विमर्श मात्र काननाइए नहि हेतै हमरा हिसाबे हमसभ जे सीतापर बात करै छी ओ कनलखिन नहि संघर्ष केलखिन तऽ ओही संघर्षके कारणसँ आइ किछु मिथिला या सम्पूर्ण मिथिलाके गप करी भारत नेपालके तऽ बहुत सीता अपन स्थान स्वयं बना रहल छथि एहिमे जरूर हमर जे जानकी छलखिन हँ हुनकर हमरा सबके आशीर्वाद अइ जे ओ स्ट्रगल कऽ कऽ आगू बढ़लखिन अपन संघर्ष आगू बढ़लखिन तऽ ई बात छै जे विमर्श मात्र करनाइ नहि छै अपन बात रखनाइ छै आब हम त्रिषित सर लग अबै छी गीतकार छथि तऽ स्त्री विमर्श पर गप भेलै आब हम सरसँ ई बुझऽ चाहब जखन ओ पढ़लखिन ई पोथी तँ हुनका भक्ति या सद्भावना सनक कोनो बात एहि रचनामे भेटलै कि नहि किएकि ई बात नहि छै जे सम्पूर्ण उनचालिस गोट जे उनचास गोट जे कविता छै ओ पूरा मात्र स्त्री विमर्शपर केन्द्रित छै तऽ ओ केना केना भेटल अइ सर कतेक अहाँ सन्तुष्ट छियै से हमरा सभके बुझबाक अइ सर्वप्रथम सभगोटाके हमर जय सियाराम कहि कऽ अभिवादन अछि आओर हम अपन विदुषी संचालिका महोदयसँ किछु रियायत चाहब जे ओना भऽ सकैए लागै जे कहीँ हम विषयान्तर भऽ गेल छी कि आइ जहन सत्रके शुरुआत शुरुआत जहन भेलैए एहि कार्यक्रमके विमर्शके तऽ उद्घाटन भेलाक बाद तुरत जे विद्वान लोकनिके जे किछु शुभकामना मन्तव्य अयलै किछु आशीर्वचन देलखिन ताहिपर किछु ई ई विमर्श किछु सीतापर किछु विमर्शवला बात शुरुआते भऽ गेलै आदरणीय विद्वान भीमनाथ बाबू कहलखिन जे नहि सीता नहि आब ओना नहि चलत ओ समय नहि छै आब ओहन नहि रहि गेल छै मलंगिया जी सेहो ओहि चीजके ओहि तदनुरूपे कहलखिन हमर अग्रज राजेंद्र विमल जी जिनका से हमसब बहुत किछु सीखने छी आ एखनो सीखैत रहै छी सेहो तदनुरूपे कहलखिन तऽ ई चीजके देखल जाय जे नहि सीता नहि ओना आब नहि चलतै ओना तऽ कोनो काव्य रचना कोनो चीजमे

किनको कन्याके किनको बेटीके रूप गुण शील माधुर्यके जे गुण जे किछु छै से विषय जन्मदाता भइयोके नहि बुझै छै ओ जमाए बुझै छै तऽ एवं क्रमे ई तऽ विद्वान लोकनि एकसँ एक पैघ मनीषी लोकनि सब कहलखिन हँ हमरा ओहिसँ किछु भिन्न बात बुझा रहल अइ जे नहि सीता नहि ओ परिवेश आब नहि रहलै ओना नहि चलतै ताहि सँ अगर सीता विमुख भऽ जैती, ओ जँ हारि मानि जैती, कात लागि जैथिन तँ हुनकर देल आदर्श जे स्थापित कयल छनि, हुनकर पदचिह्न पर चलऽ के जे हम सभ आग्रह करै छियै धिया-पुता के, बेटी-चाटी के, तँ ओ सभटा विलीन भऽ जैतै। विमल सर कहने छलखिन जे आइ जइ तरहक दुर्व्यवहार जे भऽ रहल छै, स्त्री प्रति, नारी प्रति जे अपमानित, प्रताड़ित कयल जाइ छनि, ताहि सबके देख कऽ जे नहि ई सीता आब याने ओहि तरहसँ नहि चलती तऽ की सीता अपन त्याग तपस्या अडिग रहनाइ जे केहनो विषम परिस्थितिमे एकदम डटल रहनाइ जे शिक्षा दीक्षा देलखिन जे हमसभ बेटी चाटीके ओहि पद चिन्हपर चलऽ कहै छियै ताहिसँ की ओ अलग भऽ जाथि विमुख भऽ जाथि कदापि नहि हुनकर ओ चील जे छै से रहैके चाही ओहिमे दूटा लाइन हम कहऽ चाहब ओना एहिके मुखरित कयने छथि रजनी पल्लवी गौने छथिन जे सिया धिया हे त्यागसँ तोहर दबल अयोध्यो धाम छै जय सीता तखनहि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छथि सीता वएह रहत हुनकासँ वएह अपेक्षा छनि आ ओहने छथि जे आइ जँ कोनो धियापुताके ककरो प्रति दुर्व्यवहार होइ छै तऽ आवश्यक की छै जे किएक नहि केओ पुरुष राम भऽ कऽ आगाँ अबै छी केओ नहि केओ गदाधारी हनुमानके शिष्य बनि कऽ आगाँ रक्षा लेल अबै छी लेकिन सीता ओहिसँ आब विमुख भऽ जेथिन से कदापि नहि हुए ओ रक्षा हुए ओ ओहि तरहे चलै आब कवितामे जे कहै छियै जे की भेटल स्त्री विमर्शके पक्षमे एहि सभमे तब स्त्री विमर्श नहीं सर अपने के जे एकटा भक्ति या सद्भावना या एखन अपने परंपरा के गप के लिए जी। तो ओहन तरह के बात हिनकर रचना में अहाँके बस। भेटल है कि नहीं से हमरा तो बुझल जी बस ओते पर आबै छी सर्वप्रथम तऽ ई कहब जे हिनकर प्रथम कृति ए, कृति छनि ई लेकिन प्रथम कृति ई एहन हिनकर जे किताबक नाम छनि नहि सीता नहि से तऽ बुझू जे बहुत जोरदार बोहनी भऽ कऽ आयल छनि हिनकर ई बोहनी बहुत प्रभावकारी भेल छनि एहिमे एकटा चीजके उदाहरण देखियौ जे त्रेता युगसँ ओहि कथाके लाबि कऽ ई अखनुक युगमे आबि कऽ सेहो स्थापित कऽ देलखिन एकरा भक्ति भावसँ लेबै कि समर्पण भावसँ लेबै

पूजा कालमे जे निपै छलखिन पूजाके ठाँव करै छलखिन तऽ सीताजी धनुषके उठा रहल छलखिन उठा लेथिन आओर ठाँव करथिन आ कतेक करीबसँ ओ जुड़ल रहलखिन जे रामायणके सूत्रपात ओहिठामसँ भेल छलै तऽ हिनकर एहि रचनाके ओ जे ओ जुड़ाव ओ लगाव जे साहित्यके प्रति एहि सबके प्रति जे भेल छनि तऽ तकर ई जे छै से एकटा बड्ड पैघ उदाहरण अहू युगमे आनि कऽ धऽ देलखिन दोसर चीज से ओ स्त्री विमर्शके ओ जे हमरा जे भेटल भक्तिभाव कहियौ या ओहि सहनशीलताके पराकाष्ठाके वर्णन जे पहाड़के एकटा उदाहरण धऽ कऽ देने छथिन ओहि पहाड़के ओकर जे एकटा छै ओहिपर जतेक आश्रय लेने रहै छै लोक ओसभ जे ओहिसँ जुड़ल छै आ ओसभ रहितो आओर ओ अडिग छै एकदम सब तरह से निष्प्रिय भऽ कऽ ओकर धैर्य के ओकरा ओहि सबके बहुत प्रशंसनीय रूप से कयने छथिन ओहो एकटा भक्ति भाव के समर्पण के एकटा मार्ग छै ओ एहि क्रम से हिनकर ई रचना सब जे छनि एक एक रचना में समर्पण छनि भक्ति भाव के एकटा दिशा संकेत से तक देने छथिन हमरा जे अनुभव भेल अछि जी जी बहुत नीक सर आ अपनेके ओ बुझेलै तऽ एकर मतलब जरूर छै जे एकटा रचनाके जे सम्पूर्ण बात हेबाक चाही एकटा रचनामे से एहि रचनामे आयल छै आब हम अबै छी अजीत आजाद सर लग दुनूमे जे छै से बहुत लेखिका सब सक्रिय छथि अहियोठाम पूनम झा छथि रूपा झा छथि विजेता चौधरी छथि विभा दीदी छथि ओहो पारमे बहुत नाम छै कामिनी जी छथिन निवेदिता झा आ कि बहुत लोक छै एहन जे लिख रहल छै लगातार तऽ हमर ई बुझबाक अइ हमरा जिज्ञासा अइ जे की एकटा लेखिका जे रचनाकार छै तकर जे ओकर जे वृत्ति छै आ ताहि हिसाबे जे ओकर कवितामे विषय अबै छै ई कतेक प्रभावित करै छै लेखिकाके चूँकि ई एकटा कॉरपोरेटके महिला छथिन हमहूँ शिक्षिका इहो शिक्षिका तऽ ओ जे एकटा कुशल गृहिणी सेहो जेना कामिनी या आओर एहियोठा वन्दना चौधरी आदि सब लिखै छथिन तऽ हुनकर रचनामे आओर एकटा कॉरपोरेट जगतके महिला या एकटा वकील केओ लिखै छै या एकटा शिक्षिका केओ लिख रहल छै तऽ विषयके ओ परिस्थिति केना अबै छै से हमरा बुझऽ के अइ सबसँ पहिने तऽ एकटा जनतब देबऽ चाहै छी जे ई किताब दू तीन सालसँ हमरा लग छलैए लम्बित एहिमे किछु हमरो दोख रहै आ किछु जे रहै से हिनकर लेखिकाके जिद्द रहै जे से पहिने विकासके किताब एतै तखन हमर आयत विकास जखन से आइ काल्हि आइ काल्हि करैत करैत विलम्ब भऽ गेलै तहन फेर से कहलियनि जे विकासके भऽ सकै छै कनि आर तैयारी करैत होथि अहाँ निकालि लिअ एकर फायदा इहो भेलै जे एहि क्रममे दू तीन सालमे जे हमरा लग जे पी डी एफ तैयार रहै ओहिमे किछु कविता हटायल गेलै आओर किछु जे नया लिखलखिन से ओहिमे जुटैत गेलै तऽ किताब कनि मजबूतो भेलै आओर किताब कनि देरीसँ एलै लेकिन मजबूतीसँ एलैए एखन जे हम एहि शताब्दीके बात करी यानि एहि तेइस सालके दू हजार एकसँ दू हजार तेइस तकके तऽ अपना सबके जे कवित्री सब छथिन तऽ ओहिमे सुस्मिता पाठक ज्योत्सना चन्द्रम तकर बाद शारदा झा निवेदिता जी, स्वाति शाकम्भरी, कामिनी आ विजेता चौधरी मने हम किताब जिनकर प्रकाशित छनि तिनकर सभक नाम लऽ रहल छी तकर बाद जे छै से रिंकी छथि झंझारपुरके तऽ हिनका सबके मुन्नी कामत मुन्नी मधु प्रतिभा स्मृति निक्की प्रियदर्शिनी ई सब जे कवित्री सब जिनकर किताब छनि आओर ताहिमे हम फेर विभा झाके किताबके देखै छी तखन जहन हम एकर मूल्याङ्कन करै छी तऽ हमरा से कने ई अलग लगै छथि से अलग कोन रूपमे लगै छथि प्रेम कॉमन छै जे सबमे छै आ प्रतिरोधो छै तऽ प्रतिरोधके जे माइल्ड स्वर छै से सबमे छै कनि जे उग्रता देखाइ छै कनि जे आक्रोश छै कनि व्यवस्थासँ लड़बाक जे जिद्द छै से हमरा उम्हर कामनीमे देखाइए आ एम्हर विजेतामे देखाइ छलए धाराके विरुद्धमे आओर ई दुनू किताबके देखलाके बाद जखन विभा जीके किताबके हम देखै छी तऽ हमरा लगैए कि जे कनि ई कॉर्नर लै छै हिनकर प्रतिरोध से दोसर तरहक प्रतिरोध छै एहिमे मात्सरी नामके चीज नहि छै चाहे ओ पिता होय या पित्ती होय बाबा होय आ कि अपन पति होय एकटा आँखि मिला कऽ सवाल करबाक जिद्द, अपन बातपर अड़ल रहबाक जिद्द से एहि किताबकेँ से आगू लऽ जाइत छै। आब हम अहाँकेँ एकटा बात कहैत छी जे अपन समाजमे टिप्पणि बनेबाक जे प्रथा छै, जे बच्चाके जे जन्म हेतै तऽ बच्चा की तऽ मेल मतलब ओ जे छै से लड़का हेतै तऽ ओकर टिप्पण बनेबाक बात छै आओर लड़की हेतै तऽ ओकर टिप्पण बनेबाक व्यवस्था नहि छै आब किछु प्रोग प्रोग्रेसिव लोक प्रगतिशील लोक टोना टापर दैत टोया टापर दैत किछु किछु करऽ लगला अछि लेकिन ओ व्यवस्थाके अन्तर्गत एखन नहि एलैए एहिमे एकटा कविता छै जे हमरा तते नीक लागल जे बिना हिनका से पूछने ओकरा हम ब्लर पर डालल टिप्पण शीर्षक के कविता छै हिनक कविता में से पात्र छथिन ज्योतिषी बाबा आ तकरा से सीधे सवाल छै जे अहाँ के जे पोता भेल ते में टिप्पण बनेलहुँ आ हम जे पोती भेलहुँ तऽ अहाँ टिप्पण नहि बनेलहुँ अहाँके मोचदानी कतऽ सुखा गेल अहाँके मने एहन किया भेल जे अहाँ हमर टिप्पणी किया नहि बनेलहुँ बात उठै छै जे टिप्पणीके आग्रही छथिन ई की एहि वैज्ञानिक युगमे कवित्री टिप्पणीके आग्रही छथिन तऽ कविताके जे अन्तस चेतना छै ओहिमे टिप्पणीके आग्रही नहि छथिन कविता ई कहै छै जे जँ इएह व्यवस्था अहाँके छलए तऽ हमर हिस्साके बात अहाँ किया नहि केलहुँ बेटिए बेरमे सोहर किया नहि गायल गेल बेटा बेरमे गायल गेल से किया ई सवालके सङ्गे विभाजी अबै छथि और यह चीज हिनकर लगभग लगभग सब कविता में अबै छै ओ कहै छथिन जे जे स्त्री सोसाइट करैए तकरा लेल वर्जना छै जे विखक भूजा नहि खाओ माहुर नहि खाओ ओ प्रतिरोधमे कहै छथिन तैँ एकर कवर जे छै ओहि कवरपर हमसभ बहुत दिन तक केलियै जे कभरमे बहुत किछु खास नहि छै लेकिन एकटा विशेष बात कहबाक छलैए जे स्त्रीके प्रतिकारके मुद्रामे देखेबाक रहै आओर ओकरा तलवार देखेबाक रहै लेकिन तलवार या खंजर या चक्कू देखबैके क्रममे से हमसभ ओकरा सीधा सीधी नहि आनऽ चाहैत रहियै विभाजी सेहो चाहै छलखिन हेँ जे सीधे दऽ के ओ नारा भऽ जेतै ओ नारासँ हमरा बचबाक अछि स्त्री विमर्शके जे एकटा फेनोमिना सेहो छै जमी धरातलीय हकीकत अलग छै आओर फतवानुमा हकीकत अलग छै जाहिके पाछू राजनीतिक सब से खेलो कऽ रहल छथिन आ एतहि आबि कऽ नासिरा शर्मा कहै छथिन ओ सीधा सीधी स्त्री विमर्शके खारिज करै छथिन ओ कहै छथिन जे स्त्री विमर्श नहि पुरुष विमर्श हेबाक चाही ओ पुरुष विमर्शके पैरोकारी करै छथिन अपना सब एहिठाम एकटा बीमारी भऽ गेल है एकटा वैह जे जखन स्त्री लिखै छै कविता या कथा तऽ गपे एतऽसँ शुरू होइ छै जे स्त्री विमर्श आ अजीत आजादके एकसँ कविता मानि लिअ स्त्री पर छै तऽ ओ स्त्री विमर्शके बात ओतऽसँ नहि हेतै ओ आ निक्कीके एकोटा कविता स्त्री विमर्शके दिसन नहियो जाइ छै तऽ चूँकि ओ स्त्री छियै तऽ गप ओतऽसँ शुरू हेतै यानी ई छियै फैंटेसी ई छियै फेनोमिना ई छियै एकटा आरोपित तथ्य एहिसँ बचिके पड़ताल करक चाही हिनकर किताबके तऽ पहिलुक कवितासँ अन्तिम कविता तक स्त्री मोनक जतेक अन्तर्द्वन्द्व छै ओकर संघर्ष छै ओकर जीवटपन छै ओहि सभटा के एकटा बेहतरीन कथा के संग, बेहतरीन उदाहरण के संग और भाषा सौंदर्य के संग से एहि में ई अनलथि हँ। भाषा सौंदर्य जे छै, खास कए के काव्य भाषा, से इनकर चकित विस्मित करत। ओ हमरा मने अपने लागल जे मैथिली में जे काव्य भाषा पर बात नहि होइए, हम सभ भाषा पर बात करै छी। काव्य भाषा पर बात नहि करै छी कविता के भाषा केहन हुए ई कविता आ एहि संदर्भ में शारदा झा के बीत जयबा के क्रम में स्त्री सब द्वारा लिखल गेल कविता सब में जे काव्य भाषा हेबाक चाही तकर हम से मानक रूप में अपना हिसाबे ई हमर जजमेंट नहि मानल जाय अपना हिसाबे हम मानै छी जे एकर काव्य भाषा सेहो मुग्धकारी छै आओर ओ अहाँके

एक छै सिमोन द बुआ बहुत पहिने कहि देलखिन आओर सीता आइयो किया छथि अहाँके प्रतिनिधि नायिका तऽ सीताके दुखसँ आइयो हमरा सब स्त्रीके दुख अलग नहि भेलैए राम एखनो पुरुषवादी सत्तामे जे राम त्रेतामे रहै लगभग लगभग ओहने सत्तामे बिना राज मुकुटके ओही स्थितिमे छै राम आओर सीता ओहिना छै तऽ एहि सब दृष्टिकोणके ध्यानमे राखिके जखन स्त्री पर बात करै छियै तऽ दुनियाके सब स्त्रीके दुःख एक छै चाहे ओ खेतीहर छै चाहे ओ दलित छै चाहे परितिकता छै चाहे कॉर्पोरेट सेक्टरसँ छै ताहि स्त्रीके रूपमे हिनकर जे भावना छै से एलैए आब ई जरूर छै जे केओ कामकाजी महिला जखन लेखनमे अबै छथिन तऽ ई अपना सबके लेल एकटा नीक बात छै आओर बहुतो महिला सबके लेल अनुकरण के माइक हिसाब से सेहो महत्वपूर्ण बात छै बहुतो महिला सबके ई प्रेरणा देतनि जे एते बिजी शेड्यूल एते बिजी टाइम ताहिमे साहित्य के लेल समय निकालब आइ एखन की छियै जे साहित्य जे छियै से बाजार ओकरा ग्रहण कऽ रहलैए मुदा ओहिमे बहुत रास खेल-बेल सेहो चलि रहलैए। ततऽ अपन लोकक जे कॉरपोरेट घराना छै, अपन लोकक, से हमर साहित्यकेँ अगर बाजार दैए, ओकरा मात्सर्य दैए, तँ ई एकटा पैघ बात हेतै जे हमर चीज हमरे जकाँ अनामैत, अविकल प्रस्तुत हेतै। नहि। तऽ ओ साहित्य आज तक तक जाइत जाइत ओ बिगड़ि जायत तखन ओ कुमार विश्वासी साहित्य भऽ जायत तखन ओ गुलशन नन्दावला साहित्य भऽ जायत लेकिन जखन शम्भुनाथ जी आओर मनोज रौनियार सनक लोक कॉरपोरेट सेक्टरके एता आ ओकर कमांड नियंत्रण जे छै से विभा झा सनक लोकके हाथमे रहतै त हमरा सब लग रानू, मनोज, गुलशन नन्दा, कर्नल रंजीत अथवा कुमार विश्वास अथवा अन्य जे डॉट डॉट सब छथि से नहि हएत। हमर सहिरजमीनी जे साहित्य अछि जे जाहिसँ हम विश्वमे डंका बजबै लए जा रहल छी से ओकरा एकटा आधार भेटतै। जी जी। तहु दृष्टिकोणसँ विभाजीके आगमन, विभाजीके लेखन आओर ओहिमे एकटा कॉर्पोरेट महिला के रूप में से बिल्कुल, बिल्कुल। नीक लागल है। जी जी सही बात छै कियाकि अखने अहाँ कहलियै भाईजी जे सीता जेहन छलखिन ने पुरुषोत्तम राम वाला जे ओ व्यू छै से एखनो छै लेकिन जहन अहाँ अपन एकटा सीमा रेखा पार कऽ कऽ बाहर के दुनिया देख रहल छियै तऽ किया कनबे करबै किया वएह बात जे एकटा सीमा के अन्दर लोग छै एकटा घर के अंदर एकटा कुशल गृहिणी जे विषय दै छथिन सएह विषय एकटा बाहरी क्षेत्र में जे आबि गेलखिन हँ महिला सेहो देथिन तऽ ई कनि नहि हेबाक चाही तकर ई रुदन वाला बात जे छै ने से ई मैथिली साहित्य के सत नहि छियै ई समाज में जे एखन टीवी द्वारा परोसल गेल नाना प्रकार के सीरियल जाहिमे एकटा नोर अनिवार्य छै नोर अनिवार्य कऽ देल गेलैए कानब अनिवार्य कऽ देलकैए बिल्कुल, बिल्कुल। ई एकटा तथ्य एलैए बाकी अहाँ देखियौ धूर्त समागम के जे स्त्री चरित्र हँ, छै से- से- ओतऽ से आउ विद्यापति के नायिका के देखियौ जे जतऽ जतऽ विद्यापति के नायिका या विद्यापति राजा के दरबार में राजा के सामने बाल विवाह के विरोध केना करै छै देखियौ विद्यापति के नायिका गौरी

हँ एकदम सही छै कियाकि जखन हमरा लग मैत्रेयी गार्गी आ पुष्पा सनक छथि महिला तखन हमरा सबके ओहिमे तैं एक रत्ती अलग भऽ कऽ बात पुरुष मानसिकताके जे गप छै से पुरुष अपन मानसिकतासँ हटियो कऽ बात कऽ रहल छथिन तैं हमरा महिला सबके ओ जे एकटा मानसिकता छै फीमेलके राखि कऽ जे रचना होइ छै से नहि हेबाक चाही खैर जे भी एहिपर हमसब फेर आगू गप करब आब हमसब अबै छी अयोध्यानाथ चौधरी सर लग सर अपनेसँ हम ई जानऽ चाहब जे स्त्रीके गप भेलै भाइजी तऽ बहुत फरियाकऽ सभ बात कहि देलखिन किताबमे जतेक बात लगभग छलैए से लेकिन एकटा कि सांस्कृतिक पक्षपर जे बात छै हुनकर जे पात्रसभ जे गप कहै छै या हुनकर जे पात्र आयल छै से अहाँके कोना प्रभावित करैत अछि धन्यवाद सभसँ बेसी एकर जे अहाँके शीर्षक छै किताबके से बड्ड महत्वपूर्ण लागल सभसँ बेसी आकर्षित हमरा कयलक अपनासभके ओहिठाम जहन प्रतिरोध करयके बाद ककरो रोकयके बात होइ छै तऽ दू बेर बेसी नहि दू बेर अगर नहि कहि दै छियै नहि नहि तऽ ओ पर्याप्त भऽ जाइ छै आ ओ अहाँके क्लाइमेक्स जकाँ बुझाइ छै जेना सीता नहि नहि सीता नहि नहि नहि सीता नहि बुझाइ छै जे एहिसँ बेसी स्ट्रांग किछु नहि भऽ सकै छै है ने हमरा अहाँके एक बेर ककरो मना कर करैए तऽ नहि कहै छियै लेकिन दू बेर जे कहै छियै तऽ ओ अति भऽ जाइ छै से किया तऽ अहूँसभ ध्यान कयने हेबै जे अपनासभके ओहिठाम नहि नहि नहि एना नहि कहल जाइ छै ताहि हिसाबसँ हमरा ई बहुत नीक लागल एकटा बात एहिमे आओर नीक लागल जे अपना सबके ओहिठाम की चलन छै कोनो किताब जे छपेलहुँ ताहिमे जे पचासटा कि उनचासटा जे जेना एहिमे उनचासटा छै तऽ एकटा जे खूब अपना नीक लागल कविता है ने ओकरे शीर्षक दऽ देलहुँ ओहि आधारपर आओर करीब करीब हमरा एखन तक तहिना भेटल अइ लेकिन एकटा ई एहिठाम खूबी हमरा हमहूँ पहिने सएह तक ताकऽ लगलिए जे ई कविता केहन छै ई कविता तऽ एकदम सर्वोत्कृष्ट हेतै सबसँ नीक हेतै सबसँ बेसी भाव भरल हेतै है ने चाहे सबसँ बेसी नोर भरल हेतै तऽ ओ ताकऽ लगलिए तऽ उनचासटा कवितामे एकोटाके नाम नहि छै अहाँके जे नहि सीता नहि है ने इहो अपना ढङ्गके एकटा विशिष्टता छै तऽ हम देखलिए ई किताबमे अपनेके प्रेमजन्य करीब उन्नैस टा कविता छै ओना हमरा किताब हाथ नहि लागल बड़ा दिक्कत भेल मोबाइलपर पढ़बामे एखन तक किताब नहि हाथ लागल हँ नहि आयल छलै ताहि दुआरे आ नओ दस टा जे छै अपनेके से जीवन संघर्ष से सम्बन्धी तहिना स्त्रीके जे कष्ट छै है ना ओहन सात आठ टा ओहन छै जाहिमे तीन टा से बहुत टच करै छै अहाँके आ एकटा छै काँठ सन आ दोसर छै कतेक लिखू ओहिना बुझा रहल छै कतेक लिखू ओहो ओहने स्ट्रांग बुझाइ छै काँठ सन शब्दे काँट आबि गेल छै ओहो ओहिना बुझाइ छै आ बिक्खक भुजा हमरा होइए जे बिक्खक भुजा जे छै से ई नहि सीता नहिके अत्यन्त नजदीक छै है ने ओहिठाम जहिना ई नहि सीता नहिके मतलब भेलै रोकनाइ तहिना ओहूमे ओहिमे कहल गेल छै आब अहाँ फस फसरी नहि लगाउ आब अहाँ बिखक भूजा नहि खाउ है ने ई स्पष्ट छै जे सबसँ नजदीक इएह छै एकटा बात की देखलियै अहाँके जतेक हिनकर प्रेमवला कविता छै ओहिमे हिनका जगह पर अगर दोसर रहितै तऽ भऽ सकैया किछु ओहिमे सँ छुपाबऽ चाहितै कोनो कोनो कविता एतेक प्रेमिल छै एना एतेक रोमांटिक छै जे भऽ सकैया एक आधटा लाइन ओहिमे सँ चोरा लैतै सभटा बात नहि कहऽ चाहितै है ने ओ कविता हमरा संयोगसँ अंडरलाइन नहि कऽ सकलहुँ अंडरलाइन कयने छी लेकिन सभ अंडरलाइन नहि कऽ सकलहुँ किताब रहितै तऽ नीक होइतै दिक्कत भेल लेकिन हिनका देखलियै जे अहाँके अनुभूति जे छै ने ओहि अनुभूतिके पूर्ण रूपसँ से उतारि देने छथिन हमरा कागजपर है ने चाहे ओ दुःखवला अनुभूति होइ चाहे सुखवला प्रेमोमे जे छै से कतहु प्रेमके बात छै है ने एकदम रोमांटिक प्रेमके बात छै आ कतहु कम्प्रोमाइजके बात छै है ने कतहु कष्टके बात छै लेकिन चाहे वाइफ कहू है ने ककरोसँ केओ कम नहि तेहन ढङ्गके बातसभ उठै छै आ लेकिन हिनकामे पूर्ण समर्पण समर्पण जे जकरा कहै छै से पूरा पूर्ण समर्पण ओहिमे परिलक्षित होइ छै है ने ओ जे भावना होअके चाही ओहिठाम जेना सीतेसँ प्रभावित होइत तेना बुझाइ छै है ने लेकिन एखुनका जे परिप्रेक्ष्य छै है ने ताहिमे कहै छथिन ओहो जरूरी छै है ने जे सीता आब असह्य भऽ गेल अतत्तः भऽ गेल है ने आ अतत्तःके स्थितिमे से की कहै छै जे आधुनिक सीताके कहै छथिन अतत्तःके स्थितिमे हमरा सबके की कहै छै आब प्रतिवाद करैके चाही है ने विरोध करैके चाही है ने हमर सबके स्वर उग्र होबऽके चाही तेहन ढङ्गके हमरा अनुभव भेल ताहि दुआरे ई किताब हमरा सब तरहे से बहुत नीक लागल जी, पाँच जी। पाँच सातटा पाँच सातटा कविता किछु धूस छै तऽ से तऽ सबके होइ छै है ने हमही अहाँ सब जतेक कविता लिखने आयब तऽ सब एके रंग नहि रहैया है ने लेकिन हिनकर अहाँके नाइन्टी परसेंट कविता हमरा जे लागल से बहुत नीक लागल है ने प्रेमके बात छै तऽ पूरा प्रेमके बात छै एना विरोधके बात छै पूरा विरोधके बात छै दुःखक नोरके बात छै पूरा नोरके बात छै ओहिमे कनियो ई अहाँके हमरो सबके जे दिक्कत भऽ जाइए कोनो बात कहैत कहैत होइए जे दूर ई लाइन नहि दियै एना तेहन से हिनका हम देखलनि जे पूरा हृदय खोलि कऽ लिखने छथिन आ स्त्री विमर्श बढ़िआँसँ भेल छै आ स्त्री विमर्शके की कहै छै जे जे रूप छै दुनू रूप होबक चाही एना सीतामे किछु एहन बात छै जकरा कहियो एना कतबो युग बीत जेतै तऽ ओकरा नहि टारल जा सकै छै ओ हमरा अहाँके अनुकरणीय हुनकर चरित्र रहबे करत हँ जहन सहऽके बात छै सहऽके जहन पराकाष्ठाके बात छै तऽ ओहिमे कि कहै छै जे ओहूमे हिनकर स्वर जे छै से बड़ा विरोधी विरोधी स्वर जे छै से बहुत उग्र भऽ कऽ आएल छै आओर ओ एकटा नीक बात छै ताहि दुआरे हमरा सब मिला कऽ किताब बहुत नीक लागल जी जी धन्यवाद सर रचना ठीके नीक छै कियाकि हमसभ एके राउंडमे लगभग अपन समय पर पहुँच गेल छी आब हम लास्टमे अन्तिममे एक दू मिनटमे अगर बात अपन समेट लिए सर तब अपना अपना इच्छासँ जे एहि रचनाके विषयमे अहाँ सभके कहऽके अइ से एक दू मिनटमे समेट लेल जाय एकटा एहि संग्रहमे जे महत्वपूर्ण कविता छै आ महत्वपूर्ण विचार छै से छूटि गेलै ओकर चर्चा नहि भेलै ओ हेबाक चाही एकटा कविता छै एहिमे मिथिला भूमि पर कौरव आओर आओर एकटा कविता छै ओहिमे हताश आओरो कविता छै ओहि ओहि सम्बन्धित तीन चारिटा कविता छै जे मिथिला भूमि पर कौरव जे छै से बड़ा महत्वपूर्ण कविता छै जैले जै निमित्त हमसभ आइ बैसल छी एहिठाम एहि पारके साहित्यकार ओहि पारके साहित्यकार सब आबि कऽ एकटा भावनात्मक परिवेशके निर्माण कऽ रहल छी जे भूगोलमे जे मिथिला नहि अइ तकरा जोड़ैके भावनात्मक जे प्रयास करै छी तकर ओ कविता छी

आओर ओ कविता कवित्रीके ओ सोचके स्तर पर लऽ जाइत छी जे हम मिथिलाके जे हमरा दू पार्टमे कऽ देल गेल अछि जे ओ सरहद सीमा बना देल गेल छै ताहिसँ कतेक अभिशप्त अइ मिथिला आइ राजा जनकके नगर राजधानी नगर जे कहू जनकपुर ओहिठाम मिथिला नामसँ परहेज छै एहिठामका सरकारके एहिठामका सत्ताके ओहू कात इएह स्थिति छै ओहूठाम मिथिलाके बिहार प्रदेश एहिठाम भऽ गेल मधेश प्रदेश ओकर ओ पीड़ाके ओ कविता छियै ओ हमर मिथिलाके वासीके सेहो एकटा संघर्ष अछि हमरो सभक एकटा पीड़ा अछि जे हिनकर एहि रचनामे एलैए आओर ओ विमर्श एहि कविताके संग्रहके आओर एहि आयोजनके विमर्श सेहो अछि तैँ हमरा लागल जे ई बात कहनाइ बहुत महत्वपूर्ण छै बहुत जरूरी बात छै हँ सर एकदम ठीक कहै छी कवितामे जे एकटा रेंज आओर कंटेंटके गप कहै छथिन कमल मोहन चुन्नू सर तऽ ओकरा ई साबित करै छै जे ओ एकटा कतऽ तक कवित्रीके रेंज जा रहल छै से हमरा सबके ठीके संतुष्टि दैए आब हम इएह बात अहाँसँ जे अहाँ एहि कवितामे एहि रचनामे की अनुभव केलहुँ एकदम शॉर्टमे टाइम हमरा सबके लगभग खतम भऽ गेल छै ओना हम सोचि कऽ तऽ बहुते चीज आयल छलहुँ हेँ जे बहुते चीज नहि नहि से ताहि पर बहुत देर बात भऽ सकै छै लेकिन हमरा दूर एकटा हुनकर ओ जे दूटा रूप कहलहुँ से आ तकरा बाद हुनकर विरोध विरोध ककरासँ हुनकर तऽ पशुपतिनाथसँ ओ एकटा शब्द लिखने छलखिन हेँ जहन हम पढ़ैत रहौँ तऽ हमरा मुँहसँ हँसा गेल बगलमे बेटी बैसल छलै तऽ कहलक जे हँसली किया तऽ हम कहलियै देखी विभा दीदी जे छै से लिखने छथिन रौ बौरहबा आँय एना केओ लोक अपन संतानसँ रूसै छै तऽ हम कहलियै देखियौ पशुपतिनाथजीसँ हिनकर ई अथी छनि विरोध छनि प्रश्न कऽ रहल छथिन प्रश्न केलखिन हेँ रामसँ प्रश्न केलखिन हेँ कृष्णसँ कि आब मतलब बाँसुरी केना कऽ ई बाँसुरी बनलै केना कऽ एकरा संजोगबै हमरा ओ पार्ट हुनकर नीक लागल ए जी जी जी सही बात छै जे बहुत बात छै जाहिपर गप भऽ सकैए एक उनचालिस घण्टा पचास घण्टा तक बस भास भऽ सकैए चूँकि रचना आब आबि गेलैए मार्केटमे सभगोटे पढ़थिन अपने ओहिपर सभ सभगोटेके अनुभव हेतै हम आब हम एक मिनट आब हम अ, प्रशंसा बहुत कऽ देलियनि है ने तऽ सर समय एहन नहि लगभग- होबक चाही जे किछु त्रुटि जनित बात जे होइ से नहि कहल जाय है ने तऽ फेर सुधार कोना हेतै ताहि हिसाबसँ से हमरा एकर होइए समय जे सिर्फ- समय फेर अजी- हेतै सर ने अपने अजी- सोझा अजीत- सोझी कहि देबै ने हुनका अजी- हँ, अजीत एखन जी समय के अभाव अजीत जी छै। जँ दिल्ली नहि गेल रहितथि आ मधुबनिएमे रहितथि तहन बुझाइए किछु भेल छै एहिमे अहाँके कतहु कतहु प्रूफ सम्बन्धी गलती भऽ सकै छै चाहे जानकारीके अभाव मिलके अपने रहिते तऽ नहि होइते एहन एहन अहाँके कतहु कतहु एना हिनकर भाषा एतेक प्राञ्जल भाषा छनि लेकिन एकठाम अहाँके पेज मात्रे लिखल अछि पेज उनसठिमे लिखने छथिन एक दू दफे है ने तऽ एक दू बेर रहितै तऽ कनि आओर बेसी नीक लगितै से किएक तऽ आन ठाम फेर हिनकर भाषा सभठाम ओहने छै ताहि हिसाबसँ तकर बाद अहाँके हिमाल कहै छै लोक हिमालय सेहो कहै छै लेकिन हिमाल आ हिमालयके बदलामे एकटा ई समानार्थक शब्दके प्रयोग केलखिन हेमाल लेकिन हेमाल अपना सबके ओहिठाम जहन बहुत ठण्डा होइ छै एकदम हेमाल बुझाइ छै एना ताहि शब्दके रूपमे प्रयोग होइ छै लेकिन ओ प्रयोग हमरा बुझाइए जे की कहै छै जे ओ हिमाल आ हिमालय कहिके के बदलामे कयने छथिन तऽ ओ ओहो ओहो हँ। प्रूफ प्रूफ जनित त्रुट सेहो भऽ सकै छै हँ अहाँके सर पहिल संन्तान कनि गड़बड़ो होइ छै तऽ चलै छै तऽ दोसर संन्तानमे फेर ओ सुधारि लेथिन तहिना बादके अहाँके ओ आब ई तऽ ई तऽ ई तऽ स्पष्टे प्रूफके गलती छै सर समय एकदम नहि छै जे भऽ गेलै काठमाण्डूमे एक हमरा ठाम लग आओर हरषुकार तीन टा लिखल छै एक वक्ता ठाम द्रहुकार लिखल छै आ एकटा बात की छै भऽ सकैए आइडिया नहि हेतनि ताहि दुआरे अहाँके सर रचनाकार से सेहो हमरा भऽ गेल, गप भऽ गेल, लेबाक भऽ गेल। छै एक मिनट, अपने नवल- जे राय हेतै से हुनका बाद में दऽ देबनि ओ सहज स्वीकार करथिन से हम हुनका दिस से अहाँके कहि हमरा रहल ई छी कहऽ चाहलहुँ हेँ ओ नवल धवल अल्पना जे छै से बड्ड सुन्दर छै कविता बुझलहुँ ने ओ बच्चाके जन्मसँ लऽ कऽ बच्चाके विकास जे होइ छै है ने ततेक ललितगर होइ छै सभटा लेकिन ओहिमे जे अहाँ गीतके प्रयोग कयने छियै ओ गीत अगर की कहै छै जे कोनो माय बच्चा वाला रहिते है ने माय माय बेटा वाला माय बेटी वाला बहुत रहै छै से नहि भऽ कऽ कनि ओ अहाँके गड़बड़ भऽ गेल छै एकटा की छै ओ बहुत रास छै जतऽ जिनका जे भेटल बहुत रास पर आबि गेल छी समयो सीमा देखब जरूरी छै हम संक्षिप्तमे एकटा कहब जे पिंजराके सुगासँ जे नारी जीवनके जे आभास देने छथिन ज्यों मूक वेदना ओ करुण क्रंदन और उन्मुक्त गगन मे विचरण करबाक जे लालसा छै तकर एहि ढंग सँ ई प्रस्तुति कयने छथि। बाउ अहाँ खूब जशस्वी होउ बहुत आशीर्वाद अछि। जी सर भगवती अपने सबके सब आशीर्वाद सँ। कामना अहाँ के पूर्ण करथि भगवती। जी जी आ अब हम सब अजीत भैया लग लास्ट मे अगर हिनकर जवाब अपने दऽ सकिए तऽ दऽ दिए कोनो जवाब नहि असलमे छै कि जे प्रूफ सबके त्रुटि भऽ सकै छै लेकिन जते ओ कहलखिन हँ एखन जे तीन चारि टा उदाहरण ओ सायास छै ओ जानि बुझि कऽ छै दोसर बात छै कि जे बहुत चीजके हमसब देखै छियै जे उर्दूके शब्द एलै फारसीके शब्द एलै या बहुत रास अंग्रेजीके शब्द आबि जाइ छै ताहि पर बहुत टीका टिप्पणी होइ छै त तखन हमरा मे और तालिबान मे अंतर की छै? हम एकटा दोसर भाषा से दोस्ती नहि क सकै छी, ओकर हथपैंच नहि क सकै छी त पूरा दुनिया लग दोस्ती के हाथ केना बढ़ा सकै छी? ई तालिबानी मुद्रा जे छै से भाषो पर लागू होइ छै। तें ओहि सब पर नहि छै। जी, दफा जी। शब्द जे छै, हम्म। अपन चीज छियै दफा। हँ, हँ। अपन चीज छियै। हँ सर अब भाईजी भाषा में कनी ऊंच नीच खेसरा सबटा एहि पार के नहि बुझल ओहि पार में सबटा ओ उर्दू फारसी में छै कबाला ओ ओकरा एकदम से रिजेक्ट कए के से की चीज हम मैसेज देबऽ चाहै छी एक दोसर बात जे हम फाइनल ई तऽ हिनका दुआरे कहलहुँ असल में छै कि जे अ, विभा जी के ई पहिलुक किताब छियै और पहिलुक किताब पर उत्साहवर्धन होइ छै सभटा चीज नीके नीके नहि होइ छै हमर आठटा किताब आयल आओर आठटा कविता संग्रहके बाद हम कठोर आलोचनाके अपेक्षा करै छी निर्मम आलोचनाके ताकि हम एकटा श्रेष्ठ कविके रूपमे चिन्हित होय एखन हिनकर पूरा यात्रा बाकी जी जी हाँ भाई जी अब अपन अनुभव कह देथिन विभा जी आए हिनकर किताबक जन्म भेलन है हम सब सोहर गाबे बिल्कुल बिल्कुल हाँ लेकिन अगला किताब हेते या बाद में यही किताब पर हम सब एकर जे कमजोर पक्ष सब छे ते पर चर्चा करब हाँ हाँ या हमरा कहवा रचना जे छे से संतान होई छे हाँ। ते अपन तेसर संतान लेल की हाँ। अनुभव करे छथिन से हिनका दू- लिखैत एक- दू रहबाक मिनट मे- चाहियनि हिनका अपन यात्रा करैत रहै चाहिए हाँ। ई सही दिशा में छथि बस ठीके कहलखिन अ, निकी जे अ, पहिल पोथी जे होइ छै से हमरो बुझाइए जेना से संतानके जेना एकटा मातृशक्ति जेना पहिल संतान या संतानके अपन जन्म दऽ कऽ जतेक प्रसन्न होइ छथि

जे छै से छै पहिल पोथी छै सब गोटे एकरा पढ़ी आ आर पढ़ि कऽ आर सब गोटे ई हमरा कही जे एहिमे कतऽ कतऽ त्रुटि छै से हम ओकर सुधार करबै आ ओहि आगू जे आब हम लिखबै तऽ ओ एहिसँ आर आर की नीकसँ लिखऽके प्रयास करबै ई हमर प्रयास थिक पहिल पोथी छलैया ताहि दुआरे एहिमे जे छै ओकरा स्वीकार करी इहे अपने सबसँ हमर आग्रह बहुत बहुत धन्यवाद और एक एक बेर फेर हम नहि सीता नहि के लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद दै छी जे हमरा सबके एकटा नीक रचना देलहुँ आब हम आयोजक मण्डलके कहबनि जे जे जिनका जे जिनका लेल जे किछु रखने छथिन सम्मान करऽ लेल से आबथि हम आदरणीय भीमनाथ झा सरके आग्रह करबनि जे ओ मंच पर आबथि और विभा दीदीके सङ्ग आदरणीय भीमनाथ झा सर